Dwi ar lannau afon sy'n ymestyn ar hyd 30 milltir o harddwch y canolbarth heddiw, ond nid dŵr y Dyfi sy'n llifo dwr dafarn nesa 'ma. Nid nepell yr afon, mae pentref Pennal, sy'n enwog am fod yn leoliad i Owain Glyndŵr, ysgrifennydd llythyr at Frenin Ffrainc, Llythyr Pennal. A dwi'n mynd i ysgrifennu llythyr fy hun heddi, ond llythyr cariad tro 'ma, at ein tafarn ym mis Glan yr Afon, Pennal. Meirion, chi ydy cadeirydd y pwyllgor sydd bellach yn rhedeg y dafarn fel tafarn cymunedol. Soniwch chydig am sut y chi wedi cyrraedd y pwynt yma. Wel, di cychwyn nôl yn Tachwedd 21 i ddweud y gwir. Oedd e eisiau codi lot o arian? Oedd e eisiau codi 200 a hanner mil, ond dyn ni wedi gwerthu siârs allan i America, i Sbaen, Ar draws y byd, a 'di cael lot o help efo Matthew Rhys. O'n i'n mynd i ddweud, gathon chi fach o help do? Beth yw cysylltiad Matthew Rhys a'r pentre 'ma de? Wel, o'dd tad Matthew Rhys 'di cael ei eni mewn ffarm marchlyn yy yn yr ardal. Mae 'na barti o hyd yn Llanyrhawen.
Mae'r dafarn wedi ennill gwobr, o'n i'n gweld plac tu allan. Wel do, 'dyn ni 'di ennill sawl gwobr ddeud gwir. Y Plunket Foundation am defnyddio bwyd lleol a ddaeth lawr yn y Senedd Caerdydd ennill tafarn gorau Cymru. Wel, iechyd da i chi a iechyd da i Glan yr Afon. Diolch, Andrew.
Diolch.
Aled, dych chi wedi byw yn y pentre yma erioed, a mae yna dipyn o hanes i'r lle yma. Oes, hanes yn mynd nôl at y Rhufeiniaid i ddeud y gwir. Um, ambell i berson eitha enwog wedi byw yn Fennal dros y blynyddoedd, um, Lleic i Llwyd. Owen Glyndŵr 'di bod 'ma wrth gwrs. 'Dan ni'n gwybod bod Owen Glyndŵr 'di bod 'ma yn 1406. Mae 'di arwyddo'r llythyr yn ystod y garawys ym Mhennal. Wrth gwrs. Roedd sêl fawr arno fo. Ond yn anffodus, mae o'n Ffrainc. Mae eisiau cael y llythyr a nôl o Baris i Pennal. Iechyd da i hwnna. Iechyd da. Nawr te. Iechyd da. Alwyn, 'ych chi'n un o ffyddlonied y bar 'ma ac yn ffarmwr lleol, pa mor bwysig o'dd i'r Bod y glan yr afon yn aros ar agor. Fydda i yn tybio bod ysgol a a tafarn yn galon y pentre, yr gymuned a a ehengach i gyd. Achos heb y dafarn falle pa mor amal 'sych chi'n gweld y bobol 'ma? Yn sicir, ma' rywun yn picio fewn oherwydd bo' chi'n gwbod bo' 'na groeso a bo' bo' 'na gymuned yma. Ie boi!
Gwenan, ti 'di dod â'r teulu i gyd fan 'yn, ydyw e'n le da i dod â'r plant? Yndi, mae'n gret.
Mae'r plant wrth i bodd yma. Mae nhw'n... Um, y bwyd yn gret yma iddyn nhw, a mae yna digon o le yn yr ardd tu allan iddyn nhw chwarae. Boys, chi'n cael peint bach fan hyn yn yr hael, be gewch chi well? Uh, ddim byd gwell.
Uh, Pnawn dy Gwener, y boys, cadw'r llwch lawr. Mae'n, ie, uh, yeah, ti'n eisiau mynd i'n lle arall, rili, nag oed. Felly, uh, yn y hael, top job.
Beth sy'n mynd y dafarn yma mor arbennig i ti? Cymdeithasu efo ffrindiau. Os ydw i gwell na cwrdd efo criw ffrindiau ar ryw nos Wener fach. O'n bwysig iawn i bobl lleol, sef dafarn yma. Byddai yn dda iawn na fe. Ond mae dafarn ffantastig i weld. Wel, mae rhaid dechrau. Awn ni bai tafarn sy'n na ddim byd yn pentre.
A dyma ni, mae'r amser wedi dod i gyflwyno tancard tafarn y mis hyn o Esbyd y Rec.